Yadaa abii lahabin harki lamaan abba lahabi akkana yokaan du'aa illee deebisuu dandeetu kun khabara tabbat kabaddu ka khasaartu ka hoongoftu yadaa abii lahabin harki lamaan abba lahab watabba halaakame oongawi yoo beektu kanallee du'aa godhuu dandeetu akkana kanallee du'aa deebisuu dandeettaa jechuudha

Wamaa kasaba tun gartee mawsuula. Wanni inni carraaqqatelleen ka qabeennaa is hin fayyadne. Ammoo feeti istifaam goota lachunuu. Maa aghnaa anhu maaluhu horiin isaa maalum is fayyadee ka. Wamaa kasaba wanni inni carraaqqatelleen maal is fayyade? Waan is fayyad tokkollee hin qabu. Sayaslaa naaran zaata lahab. Rabbiin subhaanaka. Sayaslaa seenuuf jiraata. naaran ibidda zaata lahab saaxibtitti bobaa saaxibtitti belbela ibidda akkana tan seenuuf jiraata sayaslaa seenuuf jiraata naaran ibidda zaata lahab saaxiba bobaa saaxiba belbela ka taate ibidda akkana kan seenuuf jiraata famra'atuhu jaartiin isaalleen akkasumatti ibidda seenuuf jiraatti

Hijiizii kaa mormi isii keessatti hablun aadad jira. Dhimma sadiin. Haadisuun ka quncee timiraa irra taheedha. Asi baarakallah fiika. Suuraan tun isiin suuraa makkaati. Rasuulii Aleeyhi Salaatu Wassalaamu Andir Ashiirata Kalaqrabiin jechuun buutee. Warra Turkeetii ka aanaa keetii isaan kan dinniin hin sodaachisii jechuun buutee jennaan Rasuulii guyyaa tokko akkasin lallabe. Waqti inni lallabu tokkolleen gartee hin hafne walitti qabaman. Yoo isaan walitti qabaman Rasuulii waan jedheen yoo Aduwwiin kunoo gaar kan irraan isanii cabsuu jira. Aduwwiin kunoo gaar kan duub jira dhufe yoo an jedhe. Mee maal naan jettan? Na dhugoomsitan moo moo na kijibsiistani? Si dhugoomsinaa jedhani. Waan kijiba sirratti hin garre si dhugoomsinaa. Yoo akkas taate

Halaakii gartee siif ha ta'uti kanaaf asin walin nu qabde Rasuulan Aleeyhi salaatu wa salaam akkan jedhe harki itti darbeedha. Raqi kan Rabbiin subhaanaa suuraa buuse tabbat halaakamti hoongofte yadaa Abii Lahabin harki Salmaan abba lahab. Abii lahabiin kun abbeera gartee rasuulati maqaan isa abdul uzzaa ibni abdil muxxalib. Abdul uzzaa ibni abdil muxxalib kaafira bar. Harki lamaan abba lahabi baddee wa tabba innilleen badee halaakamee. Rabbiin

fayyadne azaab irra isa olchu hin dandeenne sabab inni kafare sayaslaa naaran daata laha ibidda akkana kan gaafan seenuuf jiraata jaartin isaalleen ummu jamiil binti harb boleetti abba sufyaaniti isiilleen gartee ibiddi seenuuf jiraatti Akanaadha. Ibidda seenuf jiraatti isiin tunille. Asitti isiin tuni ummu jamiilin tun akkaan gartee rasuula alayhi salaatu wassalaam jibbiti. Rasuul hin feetu. Hammaalat alhaxab wanni isiin jedhani qoraan baatti. Qoree adda adda guurti karaa rasuula irratti alayhi salaam akka rasuuli deemuu hin dandeenyeef akka rasuuli deemuu gartee hin dandeenyeef akka qoreen kun waraantu akkasi rasuula adda godhaa turte rasuula akkaan gartee rakkisaa turte isin qoraan baatti hammaala jechuun ta akkaan baattu qoraan akkanaadha isiin tun azaab keessatti Mormi siitti aadii godhame, aadii quncee timiraa irra tahe, ka isiin Qur'aaniin baattee akkasitti Rasuulaan aleyhi salaatu wa salaam rakkisti suni, aadii sun mormi isii godhamee ibiddi keessatti akkasitti ittiin addabamti jechuu jedhan isiin. Yookaa warri garii waan jedhu, isiin tun callee qabdi jedhu. jedhan callee mormaa. Calleen kun callee jabaa, bareedaa, gaariidha. Waan jettu wallaati wal uzzaa laatiif uzzaa kakadhe callee kana diinummaa Muhammad keessa gurgura yookaan sabab diinummaa Muhammadiitiif callee kan gurguree akkasitti ak Muhammadii kana is rakkisee isaan lolee isaan hadhu waan akkana kan dalagaa jettee waan akkas irra kakkattee jedhan calleen sun guyyaa qiyaamaa mormi isii godhamee akkasitti ittiin addabamti akkas jedhanii min masad jechuun masad quncee timira aada quncee timira irra dalagamu suniin gafamma sadidha adi sun aad gartee jajjaba ummata arabaattu itti fayyadama sunin mormi isii godhama jechu guyya qiyama guyya tokko rasuula fi abii bakriin kaaba jalta Ummu Jamiilin tun akkasi fiigaa dhufte. Waa harkaa qabattee jechuudha. Fiigaa fiigaa fiigaa dhufte. Innaan Abii Bakrii waan jedhe yaa Rasuula Allah kunoo dhufte Ummu Jamiil dhufte jedhe. Akkanaa. Ummu Jamiilin tun dhufte Ummu Jamiilin tun yaa Rasuula Allah rakkinna fiduun oolte. jirtu rakkinnaan deemtii ka jedhu Abii Bakriin dubbate Rasuulatti alayhi salaatu wassalaam. Jennaan Rasuulii waan jedhe isiin na hin gartu na arguu hin dandeettu jedhe. Rasuulii Qur'aan qarahee Qur'aanan tiffame wa idhaa

Rasuulli alayhi salaatu wassalaam quraan qarahe dhargu hin dandeenye. Achi birgeettee jennaan rasuulli hin dhabdu hin gartu. Jennaan waan jetti yaa bi- yaa abbaa bakritti saahibii kee na arrabsaa jetti. Jennaan abbaan bakri waan jedhe lakki siin arrabsuu jedheen saahibii kiyya. Akkana. Achirra waan

diina isaallee jibbine amri isaallee faallessine akkan jette rasuul biraatti alayhi salaatu wassalaam ummu jamiil nama akkaan rasuul jibbu kaafiraa faasiqaa akkaan rasuul jibbitu ta akkanaati isiif jaarsi isii abii lahabilleen akkasi garte warri ibidda tahanii suuraa ha guyya qiyaama qarahamtu rabbiin subhaana isaan keessa buusee jechuudha